Ырӑ кун, хисеплӗ телеграфҫӑсем! Эфирта Михайловкӑри тӗп шкул хыпарӗсем. Добрый день, дорогие телезрители! В эфире «Школьные новости». Шкул пурнӑҫӗ нумай енлӗ те кӑсӑк. Юлашки кунсем те пирӗн шкулшӑн тӗрлӗ пулӑмсемпе пуян пулчӗ. Шкул ачисем Раҫҫей, Чӑваш Республикин шайӗнче ирттерекен олимпиадӑсемпе конкурссене тата ытти мероприятисене активлӑн хутшӑнчӗҫ. Тӗслӗхрен, Пермь хулинче Пӗтӗм Раҫҫейри вӗренӳ предмечӗсемпе иртнӗ ҫамрӑксен чемпионатӗнче Сильвестрова Людмила Николаевна хатӗрленӗ. Наташа Михайлова биологипе пӗрремӗш вырӑн йышӑннӑ. Наташа тӑхӑрмӗш класра вӗренет. Саккӑрмӗш класра пӗлӳ пухакан Аня Федорова вара тӑваттӑмӗш вырӑна тивӗҫнӗ.

который проводился в городе пермь а федорова анна ученица восьмого класса заняла четвертое место с чем мы их и поздравляем
нарӑс уйӑхӗн ҫирӗммӗккӗмӗшӗнче ачасем самаях кӗтнӗ тата чылай вӑхӑт хатӗрленӗ стройпа юрӑ куравӗ пулчӗ ку ӑмӑртура вӗренекенсем хӑйсен пултарулӑхне кӑтартма тӑрӑшрӗҫ Жюри членӗсем пӗрремӗш вырӑна тӑххӑрмӗш класа пачӗҫ. Иккӗмӗш вырӑна пилӗкмӗшпе улттӑмӗш классем тухрӗҫ. Виҫҫӗмӗшне ҫиччӗмӗшсем тивӗҫрӗҫ. Ҫамрӑк юнармей сцен командирӗсене Александр Урдимовпа Василий Волина уйрӑм грамотӑпа наградӑлама палӑртнӑ.

Пирӗн педагогсене унта чӑваш чӗлхине вӗрентес ӗҫре информаци технологийӗсемпе активлӑн усӑ курнӑшӑн чӗннӗ. Михайловкӑри шкул коллективӗпе сцена ҫинчен шкул директорӗ Владимир Юрьевич Андреев паллаштарчӗ. Шкулӑн информаци технологийӗсемпе ҫыхӑннӑ ӗҫсем ҫинчен каласа пачӗ.

В честь педагогического коллектива Михайловской школы на сцену выступила звезда Чувашской эстрады Катя Петрова.
Ҫавӑн пекех Пӗтӗм тӗнчери хӗрарӑмсен кунне тата Таса Валентин уявне хаваслӑн паллӑ турӗҫ. Ку уявсене пур шкул ачи те хастар хутшӑнчӗ. Хаваслӑ ӑмӑртусем, ташӑ-юрӑ, тӗрлӗ кулӑшсем самаях пулчӗҫ ҫав уявсенче.

Тӗрлӗ ӑмӑртусенче тупӑшрӗҫ вӗсем. Ҫак кун ҫунашкапа ярӑнассипе те, такмаксем калассипе те, юр ҫинче эрешсем тӑвассипе те, канат туртассипе те. Юлашкинчен ятарласа ҫак куна хатӗрленӗ Хӗл Катемпине ҫуркуннене те тилӗнӗ ятпа ҫунтарса ячӗҫ.

Ҫакӑнпа хыпарсен кӑларӑмӗ вӗҫленчӗ. Наета музейӑша выпуск новостей. Сирӗнпе Дима тата Оля пулчӗҫ. С вами были Дима и Оля.
Тепре тӗл пуличчен. До новых встреч!